Ejirani eye egatebia omwana ng'a egatebia nyaroke eyio yaminto rende, nonya omwana oyo bwangire korara, morente tobere nere aye onye kobwate chianga chiago chinchafu, chora chora oire roche ochie gosibia. Omwana oria takora kende akamotebia timbwati sabuni, akamotebia esabuni ngokoa ande, akamoa esabuni. Oria buna toroche monto taiyo compound eye nonya korwa igoro mpaka amaate onde taiyo orenge ororo. Oyo nabo aimoketie omwana oria akamotigera riria agochengi rende omwana akanyora omwana iga akwete. Jirani akambia, Winnie.

Erio omogambi agoteba bono tari torangire, abasigari abwo ekero barangereire bagacha, so bagacha bakarigia ebiara ebio, tera tosaidia ase omwana ararerete, ntware konyara korora ensemo eye. So ekero abasigari bacha bakomoimokia, twa confirm ng'a naende nakorire ki, nabwatire chinchara igaa. Natemire gotaka efamiri eye improve estandard korwa ase yarenge yarorekanire ake bono ntagete nerorekane buna chifamiri chinde lakini rende ntokomanya gose mwanyabanto ogokora ebinto ebi.

Lakini ntarakoretera riagenderete rero, rituko ria igoro king'ikaransete iga, risabiki erimo korwa America rigantomera evideo y'omogaaka akagete omong'ina oye asirete two thousand and seven akamotigera ebimwana ebing'werere. Ekero antomera evideo eyio, ogontebia kaka enamba eye ere ase evideo tinkoyegena koyetomera chibese, tigaaa ngotomere chibesa erinde erio omorigi omorore asare omoe chibesa. agantomera chiringi elfu nane. Ekero antomera chibesa echio, inche konya tindamanya gose omogaka oyio akoreirwe estori, ngamopost facebook, ekero nampost facebook omonto ogonte ng'a yaya, omogaka oyo nakorortwe estori na gusii voices. Tinakora kende, ngaakera my brother maknight, nkamoboria yaya estori nere aye omogaka nare ankorigia ore iga na iga nimbwate ezawadi yaye. Maknight agantebi yaya namokorete estori, na enamba yaye noo erabwate comment section, bwoyegere ase gete na ase gete. Mogaka oyo buna akweresa goteba nabwate omwana KTRH ore ward, nabwate oyonde ore korwarete, na abana bande akorenda. Ngateba yaya rirorio egento ngokora ere fulani ne chinke koreng'ana buna aeresire, egento ngokora oyo iga ansapotire na initiative ya eight thousand, nkarora ng'a tiga mboria amashabiki atomente chibesa echi eke nonye twenty thousand, nkogenda rero nyore chiaichoire.

Abanto bang'agerie ase bagoteba ake estory eke ebwate siasa entindi, bono namoire ko withdraw from that story elifu ishirini echio twasangereretie, ntorore ng'a nkomorigia tore naende tomoe gose togochiira ang'aa oo onye tagochigania, ekiagera nasomire chicomment na abanto bang'akire chisimi, na estory natebiwe ebwate siasa enkong'u. ekiagera abagusii buna tore nabanto mbare batagete gokonya nabarabwo baka withdraw, buna na withdrawed estory eria ya katambe egakwa, na eye nero bono kaka na esabire amagoko, rakini ribu ishirini echio ntorore ng'aki togokora. Nachire aiga ase ako ase ayio nateba akorokwa Mwanyabianda, Mwanyabianda village, timaeti gose ebare kogwa ebianda rakini omong'ina gete ontebia ng'a yaya bare korora obokima ebianda bia baria. Mwanyabianda village, iga ere aigaa kiamabundu esukuru, motwasinini tari zuga buya. Nki giatoreta? Estory erabe gusii y'amabera amanene, yaani aya noo twaikire egesaku kia omogusii, yaani togokora ebinto maiso maroo totabwati obwoba eh, omwana omoke naitira, mwana bwa emiaka ebere, ng'aki ago omwana bwa emiaka etato naitira, aitira ang'entire pi, ang'entire a- aakire chindoe igaa nabo ebichara bikororekana, abatire igaa ang'entire. Amanyinga agoiteka korwa chimioro, akamanya koretwa agaterekerwa ase omotungi mwabo nyomba. Eh, story ya mabera nero nataka totegerere, erinde erio toigwe omogano oye ng'aki ore, naende ng'aki tokonya nabo na abagusii, togenderere gosomia egesaku giaito tosikane, erinde erio tokinie egesaku giaito na kero ki gesiko isiko. Abagusii tomanyire buna abarogi, abagusii tomanyire buna abanto tobwate ribero, indikae etabi buna eye ekoera, Tomanywa buna abagusii na abanto abaya. Ekabira ekonywa omogusii yateba buna achiete egesaku ekiya. Soa tore maiga tokwane with the relevant people erinde riba totebi ng'a ninki kiabete omwana oyi ng'aki akwete, ng'o omoitete, ng'o bakagerete, ng'aki estori yarenge, korwabu we try to understand tomanye ng'a ninki ekebe. Mwancho omorigereria atoikera ase efamilia totagete korategerera omogano Toigwe ng'a ninki kiabete, ehistory y'efamiri eye ng'a ki ere, erinde erio toteme kouna engiya na komanya ng'a aande egento eke kiabete ki'ogokumia ng'aki kere. Aiga ntobwate omoiria oyomo korwa ase efamiri eye iga, totagete achake namarieta, alafu naende atwerere omogano korwa abwo ntokwane na babere batato, ng'ina omwana noyo araiga, baba omwabo noyo are, na abanyakenyoro babere batato iga, Erinde erio tomanye ng'ai tokororigwa chikaribu, ng'aki okorwa? Ase amarieta nkorokwa Peninnah kwamboka, aa noo nka noo nywomire aiga, so egento eke na ekiogokumia sana twanyorete, kiogostua ase tore. Inche konya nasokire nachire koirigeria, nkoiri ngakerwa esimi. Omwana oyo ninkwanete nere mambia tesia eria igokondangeria, anarete kondangeria kwamboka, okondangeria ogo- komboria kayia ogochia, nkamotebia yaya ntaoni nkochia, ogontebia ondetere rindazi, Oyio omoke.
eeh oyio ore three years, ogontebia ondetere rindazi, ngasoka nkagenda. Nase nachiete, nk- ake ngwakerwa esimi, emiruka nachiete tari gus tari igaa narenge, nachiete koerigeria gochia aria emiruka rende, ngwakerwa esimi saa saba iga. Nkoboria buna ki gwatiga abanto nka bare, ngoteba yaya mbuya nabatiga, nkomboria mbuya kwabatiga, nkobota eyiee, agontebia bono yaya omwana o grace oywo ore sister in law otokire nyomba gakwete, nkomboria naki agotoka nyomba gakwete omwana otarwarete, ng'a yaya aye ninchu omwana oyo otokire nyomba gakorete ki? Gakwete. tingoreti kende naimogete ngacha nkarina egari nonya na ebinto biane nimanyete ng'a orweseti naki bianoeretu nkarina egari ngacha. Buna ng'ige etano nabo nyorete rende abanto baichire isiko, ngasoa nyomba nabo nanyorete omwana oyio kaaye eribo rire, timboreti abwo immediately nabo rende twarakirete iga twa omwana oria tokamokoba mpaka mochari, abasigari mbasete bakamoyia, tokamoiki mochari. omwana oria akabe komocha erinto togatira rende, twaikanga nkoborie rende mama nere okoratigara na omwana, nkomoboria naki ya happen omwana agotoka gakwete, nere ogontebia yaya nasoka, nasoka gochia paara. Eeh natigera Joyce omwana, Joyce oyio ore ase mwa esister in law rende enke, enkogoti, ogontebia yaya natigera Joyce omwana, inche nagenda paara, so ere tarenge ororo, so Joyce oyo rende oo agati buna atigerwa nere omwana, omonto ore ejirani, ejirani yaito, omwana oyo rende nabo bare na omwana oyo nyomba, nkonya komoebereria are omwana arare, ejirani eye egatebia omwana ng'a Ee, agatebia nyaroke eyio yaminto rende, nonya omwana oibwangire korara, morente tobe ere nere, aye onye kobwate chianga chiago chinchafu, chora chora oire roche ochie gosibia. Mwana oria takora kende akamotebia timbwati sabuni, akamotebia esabuni ngokoa ande, akamoa esabuni. Oria buna toroche monto taiyo compound eye nonya korwa igoro mpaka amaate onde taiyo orenge ororo. Oyo nabo aimoketie omwana oria akamotigera, omwana oyio ekero amotigerete iga atigarete no ere nabwate omwana omoke ore two years and a half na oyo tare three years. Omosacha. Omwana oyo tare three years. na oyonde iga are two years and a half, oyo rende akabogwa richanga ere akagenda roche akamotigera omwana. Ekero amotigere omwana, e- mother in law kegocha, ere akang'ea korigia rigia omwana, ere anyorete omorango oye omosiekire. Ekero agocha nanyorete your sister iga iga. Aa- aa akom tamonyoreti, iga achete akanyora enyomba esiekire, Ase akiri yaye aamanyete akarenge ng'ai gose omwana agenda maybe Joyce oyo ochire mwa ejirani, ng'ai agenda, emother-in law ekang'ea korigia omwana, morango oyio osieki lakini oyio omoino igo oigweire, konya taramanya gose noigweire. Omogina ominto rende aka mama akang'ea korigia omwana akang'ea korigia omwana buna agotwera ase omwana agakora ki? Akamobora. Ekero omwana amobora, oyo oyo oyo ore ejirani akamotebia ng'a tirimboka gochia mwabo ime ase nabo anchete komorangeria momura oye omonene, oyio ore omogaka one. Akamotebia tirimboka gochia ime ate, ore gose omwana no are. Oyo okomotebia namete nare sure kabisa aria ase amotoma, monto taiyo ororo omwana oria arabe ere ororo. Mama buna rende agoteba, omoyo oye okamwanga, akairana, buna airana, omorango oyo oba narete gosieka oyo ogocha main, bagotomeka oyo omoino, agateba tiga aye soa enyomba, bono okore ebirenge nere ebio amwangete, agasoa nyomba, buna asoa nyomba onye onyorete omorango oyo, akanyora omorango oria omoino oigwere, karenge may be omwana oyio nyomba are, akang'ea komorangeria, tonaete komorangeria Mose, lakini rita riaye Moses rende rigwatoka. Mose, Mose, Mose taiyo nyomba tari goitaba, ogosoa rende gochia eroom, omotungi noro orenge ororo oyo o pink, tobwati mache, omotungi oyo, omwana oyo akaenda agaisaransigwa, bono naisara yaani aisaransete, gose amoisaranseti okorora omonto ogocha abuge omwana oyo araire. Emamwe ekabogoria omwana, Amoikaransete omotungi ee ensemo, ase emo eye, egegete. ee egegete rende, omwana asundugeti ebigoti, yaani akombete ebigoti. Mama akabuga omwana oyo ere iga araire, tamanya gose omwana oyo ara gose aa yaani abugete omwana oyo rende aune eria orara, akabogoria omwana buya, akamoira borere. Buna aire omwana borere, akamorusia chianga akarigeria chianga chia omwana echire chinchafu. Tiga amochencheri, mobekere chianga ching'ao. Riria agochenchiri rende omwana, akanyora omwana iga akwete, nari ndang'ete korangeria abanto, abanto bagacha rende bakarigereria bakanyora omwana iga akwete borere iga abwo, nari rende aye serikari yarangeretigwe, ekaira omwana. Gaki togosaba motokonye efamiri eye ninse ere ntobwati kende yaani ntobwati kende nonye toranyare gochakera ng'aki togochaka ng'ai togokorera ng'ai torarusie nonya ne chibesa toruserie omwana oyo nonya emochie ntobwati kende ntobwati kende gose korigereria efamiri eye iga kende nkeiyo ntobwati pi yaani gaki motokonye
Mino mbare inga more, abamura na abaiseke.
Ntobwate abamura bane, ogakonde nere ore omomura omonene, Abande gende mbaro ororo tari gasi babwate tari kende babwate, naye omonto akobarangeria bagenda bakora kabarua akande iga tonyore banyore rende kende bakoria. Abaiseke mbatato bare, oyomo oywo otaiyo iga, tari amo naintwe, lakini rende abwo babere mbara, na abamura batato mbara, oyomo nere taiyo aa, tari amo naintwe, eeh. Omwana o ng'aki akinete,
Omwana oyo noo anyorire aa, ekero anyorire aa rende noo anyoretwe kiristamalian aa, inche namu- yaani I mean nyanchwa, inche moyeti korwa nyanchwa, nkareta omwana, omwana noo akinerete igaa. Emama nabo yare gotigerwa omwana iga iga onya korenda omwana, mama omwabo rende osoka ogende origie kabarua akande, ogende osibe nonye na omonto chianga, okora kende, onyora kende oretere omwana oye. Mama tari gotiga mwana oyio nabo okonyora aberegete omwana mogongo, agosibia nonye na echianga na omwana mogongo, ne story ya ogokumia sana. ekero omwana oito okonyora akwete enchera totamanyeti.
Otari gokwana onde erieta, jirani ere mwateba omwana akwomana nere gose mobwate amang'ana mokobuna na nere.
No, ntobwati kende tokobuna nere, ntobwati nonya na- no tobuna nere rende totebe ninche, ng'ina tanya kogosera monto. mama omwabo tanya kogosera monto nonya oratebe naki rero nanyore eripoti ng'a enyaroka eria yagoseire monto iga iga, acha goikosea mtu eh.
Mwana one akire enchera ende yaani okorora ng'a maybe iga aitwa na.
Mwana oyo iga twamorwa ekero tokomorigereria, mwana oyo nakire oo chindwori nabo chirorokeire na ase orosiaroo rwaye. Nebigotii iga iga nabatire ekero twatuborete torochia korwa nyomba iga twateba tigu ntokuna, togaika mochari aria nabo twatubo omwana rende gagotuborwa, ebigoti aya nabo okore omwana ng'a afinyetu, na amanyinga nkorwa arenge korwa omonwe. Eeh, na ekero rende omogaka one achiete abwo mochari igoro. nabo anyorete rende omwana oria buna arusereti igo, akanyora omwana bado ngorusia are amanyinga korwa omonwe korwa chimioro, which means omwana oyo iga akwete ogokogete okororo, eh akwete ogokogete okobe. Mwanyabanto ngokagera ore, nki, ino buna efamiri ekero mokweringa oria, nki nki nki omwana agoeterwa. na omonto maybe oyio orabete echirani gose onde, onde oyio okamoitete, lakini inwe ekero mokoringa ore buna efamiri eye mokoborani inwe mweka, nki okagerete kegendererete? Twatemire koborani egento ekio ero ki giatosinyire gaki. Omwana oyo na omoke, omwana oyo na omoke sana, three years, omwana otaramanya kogosera monto, oratebe ng'a nagosa, gose nakora gento gete oko okorera monto kende. na nyomba aase abeegetwe, ntogoteba ng'a nesitima yarenge nyomba, omwana agachia kobwata esitima eria esoki ekamwaka, sitima nyomba eye tebwati, gasi tebwati, toratebe naki omwana oria esitima ya- yachia kobwata esoki yamwaka. Na estori ya ogokumia sana, nabo tokumeti naende richibu ntosinyire korinyora ng'a ng'ai toko naki togokora. Mwana oo gaiboire from kore ase okobua risuali erio, gaiboire from around aa gose momanyete onde oyio omoiborete maybe nabwate kobwatana konde gwensi na familia eyio.
Imo- inyaroki oyore mama omwabo, engaki ne eng ekero achete koberaa mosii igo, tarenge inga aa, tarenge inga aa akabeire egasi ya nyomba gochia aria keumbu, Kagocha rende tokanyora yebwateranetie, nabo abete rende iga iga nka, akanyora omwana oywo oye, omwana oywo rende nabo akenerete iga, bono nto korwa tanya go tachete nka iga iga totebe ng'a nka noo anyorete oen- e- omosigo oyo, oki nki mbwa abwo ase amenyete, nari rende achete iga achete kebwaterani tora to iga aye ntogokagera ng'a mwana oyo ninka anyorete mwana gose ni nini, mang'ana anga buna ayio. Omwana oyo nakorende mwechirani yabo mogacha korema komotiga gose nari ritang'ani achiete oo. Okay, omwana oyo nkorabere are esike aa, nkominyoka minyokania are na abana okonyora agochesa, ba- banarete kobera abana bane, oyio ore oyone, oyobu oyio bwe ejirani, oyo okorokwa omoseri rende nyagusiri oyo moses, Nomwana nare bwe ejirani ase omwana oyo rende banarete konya gochiesa. Nabo okonyora abana bakonya kominyokana isiko iga iga rende, rinde ogenda mwa ejirani, twacha twamonyora ororo, na iga abwo nkorabere are ororo rende onya kobutera ororo. Bono rende estyle rende omwana oyio akwete, nere otosinyire eh. Ejirani eyio ero nebwate abanto? Mh, okay. Nabwate omokungu. Mokungu oyio aerenti taiyo aa Kenya, iga achiete Saudia, noe akare kwerigeria, iga atigarete na abana baye batato, oyomo are three thirteen years, oyonde nabo tokomobekera five years, na oyo two years and a half, so oyo thirteen years na oyo five years konya bachire roche, agatigara na oyo two years and a half na oyo oito. Oyo Moses bono oyo okwete, monto taiyo orenge compound eye nonye korogoro iga mpaka maate, onde taiyo orenge aa, yaya.
Asante. Mwanche omorigereria oyo mbabe omwaboo Nyagusira, gakorokwa Jane, naki rende natotebie amarieta aye kamiri, erinde eri nere atuerese ng'aki ng'aki achete ekero achete ng'aki anyorete omwana are, ekero aruete esabari. Yes, ekio okorokwa omong'ina. Inche rende nkorokwa, Jane Bamura, nde mama omwabo boys, Okay.
abwo na abana bane. Erio omomura oyo iga agontebi ng'a ekero atare gocha aria, mwabo oye origie omwana. Emioyo ekaneta, ngasoa gari ase omorango oria moino, nganyora omwana airwa moyo amaate, akarasete buya. Aye inche inche ekero rende nkanyora omwana naki abe iga, omwana oria bono chianga chiria chiaye kendi kendi ngacha nkarusia chianga chia ebuni nkamobekera chianga chianga chindabu esati alafu bono nkacha nkamobwata. namobeka aria egetanda keria kiane. Naende bono ekero nkorusia omwana ise iga erumu ya maate, nanyora omwana akumbete akirete keri abanto. Erio bono nateebia abanto naki inchuo ango gaki omwana tasireti. nakonaera, na neyagera nonya yarenge omochere, chichae nchiraga, enasinete kore, nkamoka gocha naende nkaenda bago, nise agwo epara abanto bagacha, akena eeh, mwana ki o- omochokoro one, mwana oyo akandusia amaoyo iga akandusia amaoyo iga, bono noo asirete agwo agwo.
Mwancha omorigereria enyarokera iga nero barenge na omwana oyio lakini iga are below eighteen years, amachiko ya media ntoyamanyete, bono ngotwera esare that is why motamora ochia obosio, atwerire ng'aki yarenge gocha gocha gocha ekiagera ere noo arenge na nere otigete omwana oyio.

ntwamenyete nere mwane ekero are omoruto bwa omwana, ekero naye eyagachire buna ogonkonya egasi, bono ekero abe oborito bwa omwana oyo, nkarora ng'a tagocha konyara, riria okomanya nari kwana wasi wasi bire atabeba emimba, nkamoreta mwane, akaba okoba nakamwana kane akamochikora agake, nkamotebia grace. bono nonya okore iga tobosie korengereria ng'a ochie korusia enda, ase eng'encho konya naigure ng'a abanto nkomong'ina barenge may be akore abortion, nkamotebia tobosie gokora bo, nonya ogochia gokora bo rirorio, tiga tobera naye onye ore omwana oyio okore ki? Omong'e, agaitaba, tokabera nere, nkasugurika neyeye eclinic neme emenyanchwa. kerebe ase eyatakeire eclinic ni mimi, nare komoa, nkamokoria eclinic, mpaka ekero amatuko ayaigete, akagenda konyora omwana, mimi ndio nilishughulika, mpaka chingaki buna arwete nyagitari, bono buna arwete nyagitari na omwana, niliendelea bado kushughulika, agocha na omwana iga aria, twabera nere rituko rigima marogoba, otira gocha mwabo oche korara. Igo omwana inche nagenderete komosurikera, naende mpaka omwana buna abe omonene iga, yamanyete mpaka erieta buna nkorokwa, nabo are goika oteng'ena korwa ng'a togende mwasipora tonywe echae, baicha, engaki okonyora ntarachenchie egeita, omwana oyo nabo agachire bweka mpaka mwane, nanyora oikire igaa, onto esipora, echae, namoa. Fab tochiese, bono fab oyio ere agoteba tamaeti gochiesa, aba rende na omonene are. Bono omwana oyio nabo arenge gocha ekabira eyio, ng'ina nabwate rende omochando bwa ogokonyeka na omwana oyio, nikasugulikia yeye. Bono egento kia ogokumia ng'a rituko erio ria wednesday, ekero nkogenda chikambi, otoumerente na ng'ina, oyio ore bono omoigwa one, nchera aringanyete epikipiki. Mbere kata omwana, mbogoretie ebagi akamboria nkomoboria chain ng'ai ogochia, agantebia ng'a rero namagoro ngokora ki? Nkorambora, nkomoboria ng'ai gwatiga Musa? Ogontebia ng'a Musa oyo namotiga na Joyce, basi agantebia ng'a rika ogokanye epigipigi nchiyo, nte ebagi eyio nkobogoreria, akambogoreria tokagenda moja kwa moja mpaka ekanisa, etangi, ekero twaika aria akanyia ki? Nkamotebia bono naikire chain mbuya mono kora ki? Irana, bono ekero airana, Timanya ero ng'a ng'aki yarenge. My husband okong'akera esimi ogontee ng'a mose osirire, ngoteba ng'a mose nsa chinde yaminyoka korwa nyomba ochia gotara na abana bande rende nkora toka arenge oicha na gocha mwane origia gotoka ogenda mwa echi chirani origia gotoka. Bono inche nkagenderera kobera aria kofidi omwana oyo narenge nere. Bono naende nari akong'akera ng'aki aye torachi noecha nkomoboria ninki. Inwe omaete ng'a Mose yakwa emiaka bono nere enga abwate, because ninche mbwate history ya omwana oyio, nkamotebia Mose na emiaka etato abwate ng'a na omogambi otagete komanya emiaka yaye, nkamotebia yabwate emiaka etato and some months lakini aye motebie three years abwate. So rende nkaimoka ngacha, ingoika iga iga nkonyora ekeene omwana oyio yakorete ki? Nabasirete, bono nabasirete ase enchera eyio enkong'u etamanyekaneti, intwe ntomanyeti ng'a

abanyekerete igo. Ase amarieta ne Charles Mokwaa nkorokwa, inche omomura omonene bwaaaa omochie oyo bwa omogaka Mokwaa ondoro, obweete okorara magega, twatigara na omong'ina, na abana baminto bare igaa. Amang'ana aye ogosira kwa omwana Moses Mokwaa, eng'aka ere esimi chinsa chiarenge chia saa saba. ase narenge ekebarua kiane gia kera rituko, so ekero ng'akere ntaire omwana oo osirire bono inche nkaboka ng'a rirakora aende emechie aende bamorigia bamorenta rakini ngacha koboria boronge ng'a taibo omwana osirire, nkaria na epikipiki ngaika nkaa, ngacha nkaenda nkanyora omwana getanda are ngachia komorigereria nkarora omwana arakorere ki? Osirire. So egento nakorete immediately na inform'ete mwasisi and chief, mwakera esimi, motebia inki kere, agantebia omwana omotiga nare iga, eserekari eche erore ebwate ebinto binde. Ekero eserekari ekero omogambi achete, nachete akarigereria agakora buna okonyora omwana aakire orwoe, mpaka ebiara bigatigara na embiroche. Erio omogambi agoteba bono tari torangire, abasigari abwo ekero barangereire bagacha, so bagacha bakarigia ebiara ebio, tera tosaidi ase omwana ararerete, ntware konyara korora ensemo eye. So ekero abasigari bacha bakomoimokia, toa confirm ng'a naende nakorire ki, nabwatire chinchara igaa. So from there, abasigari mbapimete. bapima bagaka chibicha bakaeresa ase omwana atogete ekagera akoba ase omotungi ore ase bakobeka ebiombo bia okoriera, omong'ina akamoira akamobeka egetanda bono ekero omong'ina amobwete egetanda omong'ina nachete gotema gochencheri omwana chianga akanyora magoko kagokwa. Ase nkoenda ase ndagera korangeria omonto aa, nere akonifamu mo arangetie echirani akamotebia omwana okore ki, osirire. ase obweng'e efamiri eye ya mokura, twatwara emechando since narenge esukuru. since ninety nine, two thousand mpaka bono, echando nere enke omogaka oyo, goetera neighbours barire batosurrounded, buna inche so ase inche esukuru tereti, koreng'ana na emechando yarenge nkarora ng'a tiga mbera aa. contain situation ekorete ki, ere emochie oyo, because buna abande okonyora ngaki mbarakinwa, so twabere togocha gocha gocha gocha gocha mpaka bono, buna amang'ana aya abete, famiri buna enyeroche, intee na omong'ina one ntorasoke, omwana oyooo omwana oyo asirete.

ekero togotebi endagera, endagera omwana oyio akoria, onya gosira, aba are gocha mwane, banyora kende baria nabare baria. So ogosira kwa omwana oyo, gototantaneti sana. gocha efamiri eye, because natemire gotaka efamiri eye emprove estandard korwa ase yarenge yarorekana gaki bono ntagete ndore ng'a nerorekane buna chifamiri chinde, lakini rende tokomanya korwa ase mwanyabanto ogokora ebinto ebi onye keri omochie oyo torenge buna orenge iga, otagete tore goikarakara. Lakini omochando bwate omonene omogeni one naye otomoteba ng'a yaya rero tindanyora besa lakini omwana oyo akonye chindatere egere tanyore problem because chindatere echio akonywa is for good miaka yonsi. So egento inche ngokwana nkeri ng'a naki ongosaba eserikari gochakera nsaa. tobwate abanto ba nyumba kumi, tobwate abanto ba community policing, omogambi naro eh, goika eserekari eywo erana national government gochungusa ekoru buuya, omwana moses anyore haki yaye, because ntogwancha aro omonto akore egento buna eke ere atigwe karo, naki ngosaba eserekari eh. ekore uchungusi ya kutosha, ekero omwana one na osira, nere anyore haki yaye. Egento kia omoiso, inche ngosaba chikanisa, chikanisa chire buna bono, ekanisa mbachete aiga igoro, ekanisa ya catholic. St Bernard, ekanisa kia mabundu, erande parish ya cathedral, bonsi mba- mbatoma amasabo abo gocha ase efamiri eye, na onde ore ande nabo agotosaberania, because efamiri eye ase yarurire natambe goika aa, naendeeee emechando nigo egocha kominyoka mbobe sana. Intwe egento kero ki nkonya kobeka omokinga ring'ana ki eserekari ochungusie ekoru mara tara ochungusie kabisa imara omwana oria enyore haki yaye omwana oria nachiete nkaa morigereria enchera physical appearance ya omwana oria ere nonya nemekiete tomotwe omwana oria igaa aigwete obororo gete obobe sana. timbwati amange nakwane bakera baria bande bakonye kotobwatia chimbuya na baria barache batobwate
mbuya mono.
emechando twabwate emetang'ani na oboremo, agwo asee omong'ina agachete goika maate ase echoere okonyora bwachire at the previous time eye yarenge omwaka elfu mbili na tatu, nabo bwakerete ngatiga esukuru, nkacha nkachi ko protect oboremo obo nindwanirie nimbwate harama mobere. Engaki eyio omogambi okabeire akarukiruuuu omosensi buna omwaka okabeire omochie buna aye ande oritayire. Ekesi eke ntwaminyokaneti na oyo ominto nka tindi erieta tinya gokwana, omosakara akamobora ng'a na agreement, omogaka akabe ensemo yaye lakini omosakara akabora okarenge buna natenenete farm, okairana, kare nabegete akanyomba rogoro aa. karenge temporary lakini rende embura egasari nkarora tiga nkarusia, ngacha ngasimeka ebinto, tokaenda ebarasa ekaba ekumaaaa maata aria omochifu aye enda, nkanyora kende nkeiyo, tokaenda kera egento amang'ana yakora ki? Akaera. Nkaria omana nkobaria ribe sana, ntagete kong'ainereria, tokoramwa buna abanto abaria riga, inche nimanyete richiko feru ero. Because nkobera nde eserekari nimanyete richiko, lakini tindi gotumeka nguru goetania gotumia richiko, ayande nare nkorigereria nakora ki, natiga, nateba ng'aki nyasae ankonye, keri nkonyora maintain efamiri eye, ero ekero okobuna efamiri chii efamiri chinde, ayio bono okomanya ekero nare aywo. aywo amang'ana bono twakorete, bono egento kere nkaa na eriogi, morembe ntobwati na okoremereria because ntokonyara kong'anya korwa ape because nkaa na otoiboire, kende kere ekebe kebe ekiya kende ekebe tunafumilia. Igo bono inche egento natebe, omwana oyo tiga eserekari ebwati buuya kabisa, omwana oyo anyore haki yaye, oyo nomwana. Nonya nkere ang'e nakoonge omwana, inche na omong'ina one toria toa pesa tokagachisia omwana oyo chiraa, buna omwana akoragera, buna omwana akinete, nabo bare na omwana one nabo bagochiesaa aa, baragere maambia eketae ororo eye, na batatwara have to provide because nonye onye ng'ina nabo akong'akera gose ontebi tobwati kende, nateba buna ngoeta gochia mwane, tigana okore kende iga, mwareria aa na kende ngire gochia aa. Kere ntagoreti nabo ngobatebia ng'aki yaaye eke na eke eraa inche mosange, bonsi efamiri engima. So egento nkogoteba, uchunguzi tigekorwa hundred percent, na intwe ntogenderete gokora korwa aya ekenyoro, oyogotoka obwa okorete amang'ana aya, abogori omosaraba oye richiko rikore egasi, egere omwana oyo nonye osira, nere anyore haki yaye. naye bakaraire ase araire. Aiga ase omwana atogete jirani ria mwana gotwara rioma na nere igoro y'oboremo kende. Oyo otigeire bana intwe ntobwati mang'ana nere oyo otigeretwe abana lakini inside eriogi nkobaria nkoramotore. Buna inche naramirwe mpaka nagorire eke narosirie I don't follow.
Eeh korwa ororo ere ta taigoo korama.
Eeh nkoramu tore twaramu togoeta agwo toramu tinkokwana mbe tindamu lakini egento keria ngosaba ng'aki Nyasaye tiga ankonye tiga ang'ete iga buna omonto otaigweti ng'ende nsugurikere efamiri eye engaki ndoo. family eye nanye rusia riatambe nonyerora iga, ase omong'ina one narete omong'ina oyo aa, omong'ina one oyo okorokwa mboka, twatemire, togotema enchera ende yonsi, ndire ngocha na okogoro, rakini nko make sure egento egetang'ani ntarakora kende pi, kende bosongo, goika nara make sure nagorire riogo siringi mia tatu chintatera ibere. Na omosubati Yeso omwana akabeire, ekero chintaba ende emeire, okorokwa Lilian Marwa, ase mwana akabeire ekero are korwarigwa akabera oo because ande situation yarenge aye yarenge buya, nabo ngomotebia ng'aki yaya eriogo riang'ereire, monto onto egenda keme esubee gete iga oegwe eriogo nagakire esimero narebe twakonyora enchera ere nka buna eywo. So inche gaki timbwati amaabera akwane. Iga eserekari ekore uchunguzi buya, oyokorete egento eke, richiko rikore egasi, na omwana oyio nere aye ara ase araire, aranyore haki yaye, eeh mono. Mwanche morigereria amariga amanene kwaigure buna efamiri eye yakwanire, manyete monto mosacha ngokwana ore, kwanyora ng'a ebinto mbire bire ime yago, yaani okoigwa obororo gete, onye na ritwe aria gwancherwa kobogoria emioro na ebisire, Nabo okonyora gwakorire egento mpaka abanto bachie gokolaa omoreita, lakini tari ogwancha na obororo. Omonto omosacha ekero okonyora seino ere inse, naende mochayire, naende kwanyora abanto bagokorama, naende on top of that, kwanyora ng'a naende maybe egento buna eke giakorekire aiga giakorekanire. nabo ogotigara namaswali ayio maybe kaa Nyasaye bweka orakore enchera oyanyore. Actually na efamiri entaka, mware omong'ina ki ngokwana nere aiga, kwarora gosira sira enchera gete, so na efamiri ebwate alot of challenges, na omonto bweka ore provider, na omomura oyo okwana iga iga na omong'ina oye, at least nabo bagosoka isiko, batema korora ng'aki ebinto bikoba. Bagusii baito ebinto mbire biatochandire bikorokwa ebitina. Kwanyora omonto agotwarerete ebitina bosa igo, either gose na orobebe, gose gento kende gose endamwamu, yaani omonto naro okorora bosa iga ng'a efamiri eri nkobioka ere, yaani owe endamwamu bosa igo, timanyeti egento eke kang'aki torakerwari gusii yaito egwene. banto baminto erinde ere tomenye na omorembe, ekiagera natarire ebinyoro ase nkogenda, okonyora abanto bagoteba ng'a aye tokobua na oboremo, nyarebe nyare bagotominyoki boira, nyare bagotominyoki boira, amaremo na ebinto binde ekiagera, ebitina ebinge gusii eite amakweri, eite ogoitwa, eite abanto korwana, mono mono the genesis iga egochaka. as'oboremo, ekiagera akamura aka gakinete na omomura onde nabo ararore ng'aki, labda akamura aka ngocha kabare ba koba kare baanto, egesaku eki kebioke. Lakini etogosaba, eserekari, ekiagera eke negento kere maiso marore, eh, eke negento kere maiso marore, ekero okonyora ng'a omwana nabwate chiarama igaa, eh, asinyentire iga, screening yo, bono onye omoibi gakoiba. ekero aibire omoibi ogenda emiaka, omorango oscreenigwa ebichara biaye biatoka, kaa nomwana oakire chindwe mpaka ebiara birorekaine. Rakini rende ase eng'encho yobotaka, oranyare basikari nabarabwo bagokira ng'a yaya egento rakini we are praying ng'a baada yogokora estory eye, abanto more isiko abwo mobwate chinguru, abande more abanene ba abasikari, etware gosaba gaki ase omoyo bw'ogwancha, egento eke mokebwatere koba kogochakera bono, erinde efamiri eye enyore oboene bwaye, ekiagera eke negento kere maiso marore, yaani uchunguzi ye chunguzi erorekaine tu nonya naye ekero ogoeta iga eria yaito ya kimwanyabanto, nabo okorora ase okay nabo etabe ne ejirani eywo rakini rende nabo ogokerora ase ekero ochi gochia, mwana oyio eh, nere enyomba ya mama omwabo. omorwoi yatemire bwa agachire ng'ina enyomba, aye iga na omotungi oyo ng'ai ore, ng'ai omwana oyia, ng'ai omwana atogete omotungi oyo. Igo omwana arentwe mpaka nyomba?
Aah. ehe. Ekero omong'ina ase achete akamonyora ekero anyorete omorango oria asiegete omoa egari oigwere. Agacha oo nakoenda erumu yaye, akanyora omwana ora ase omotumia ore orenge ase ching'eni chibekire, akanyora omwana ore akaira ande omwana oyo iga arosora are oboike okaba ogochia omotumia maye, akamorusia, akamorenta akamong'areria erumu eye yomong'ina iga, akamong'areria omong'ina ekero atemaa ore omwana ore omochafu chianga agatema tiga amochengi, Riria agochia komochinjia akanyora amagoko aya ekero akobeka igo ogokogwa, so agasinyikwa understand akaenda akaenda ase echirani yane para omanyete abairi bane, akarangera enyaroka yaye ekorokwa charity. Charity agacha agachia kooori omwana agachia komorigereria enchera amagoko akonye kogwa, akamotebia omwana asirete. So charity akarangeria tata omwabo okorokwa Joseph, Joseph bagacha ba a- a agacha aga confirm akanyora omwana osirete, Joseph akang'akera esimi, chinsa chiane chia saa saba, ngacha nainche nabo nanyorete omwana, nkarigereria, nkarora ara omwana ba e- bigoti biraire, gochii ko ensemo eye yarurire aa. So nkarora chii mwana akire orware mpaka ebiara ebi bietete aa, so inche nkaa immediate ngakera omo assistant chief korokwa oreko, agantebitia omwana oywo onye okore erubo, tomokuna, so I called him agacha, ekero aiche agantebi aye omwana oyo okorora aitere, so ensemo eye ya nsaye iga egoteba ntoigeti konyerora ase eng'encho ararerete inche ee, ntware korora. So omo assistant chief. Akarangeria abasikari, ekero abasikari bachia bakaonchora omwana oria ebigoti yabo, bono ekero bamoonchorete boka, nari chiara amache ri chiakorete ki? Chiarorekanete. Aa igo omorango oyo na osie yaani aba barenge nkaa, mbatebete ng'a mbabegete omorango oyo echabi oyo. Omorango oyo,
normally, omong'ina agosieka omorango oyo. oyesieka oyesieka igaa iga, obeke obeke echabi eye iga, ekero abekire, oirana oyo kerago
oyo agoyosieka pi
eh, oirana oira o- o oiranie oyo, oeterie okoboko igaa, obeke echabi, oragende kare ang'e, obeke echabi gochika noro ogoetia osiekere oyo. So rituko erio omong'ina oyio aaaa arenge achiete kogora amandazi,
acha koa omwana echae, ekero achi achiete natigerete enyarokeeee ende erwarete omwana ekonye chintetere so. Ekero achete korwa aria, agacha akanyora nyaroka eyio taiyo, mwana oyio taiyo. Bono ere ebirengererio biaye bigasoa ase omwana, because nere are gocha aicha echaye. Agatema korigia omwana moino aye egetingiri moino ase abana bagoakera omopira. Akarengeria omwana oye aminyo kobua ase nkoraenda aro, akaenda akanya omwana taiyo, akarigia emechie eye chikaseni chiane moino aye yonsi gochia moino, akanyora omwana taiyo, akabugia omwana iga agenda ebuying centre naende, akayeika paara, ayeika paara gati naende akairana. So ekero akoirana nasiegete omorango oyo, nonya oria buna asiegete iga. Ekero akoakora ki? Akogenda, agacha akanyora omorango oria oigwire. Gwasi buna ore iga?
Ee. Aha. Ekero anyorire omorango oigwire agakumia omorango nasieka naende ng'o igoro, immediately akaenda akaigura omorango oria, agatega emerango waa, akairana, agasoa atira ase ogochia erumu yaye, buna agotira iga, Nari aroche omwana kare ee, ase omotienyi. agochi koonchora omotwe akanyora omwana noyo akareti ki? Akairanda omwana oyo akareti ki? Iga araire. akam e- ekagera komoimokia moira geta. So meaning ng'a omonto oigorete aa na omonto obamanyete buya buna mogosieka. Eeh igaa, bono omonto oigorete aa takoba omonto o- Oisike atambe.
mogeni orwa oratambe, Eeh. oyo na omonto ore in between omanyete ng'a naki, omorango okoigorwa korwa ime, Eeh. gose ogocha korwa ime, omonto oragenda na oyo. Monto omogeni tache komanya morango oyo ng'aki ogosiekwa, na oyo ng'aki ogosiekwa. So estory nabo yarenge igo, buna buna inche nachete nkanyara ase na omong'ina, naende nka nkarigia buna yakorete ki ere.
Mwancha omorigereria, oyo nere mama omwabo omwana, this is the mother oyio, oyo nere ng'ina omwana oyo nyagosira, we hope ng'a eserekari nkobwatia ere ring'ana eri iga, erinde erio etoretere oboene. Naende buna nakorire story eye iga ande nabo eraganie ng'a kero kende notagete korwa esupport, you support this family ase enchera yokorora ng'a ng'aki emerogo ere eye ekogenda, mbatagete postmortem, bagokora, mbatagete koroberia amatanga, Nyasaye kare agokune in your own way, goetera chinamba echi chiabo tobegete abwo ase escreen, Nyasaye agokonye you support them with whatever little you have, neba nonye na endagera bakona koria, eng'ana eyio iga ekonakoerera. Rakini ngotebia abagusii ng'a kamoranche gaki tiga tosikane naende tobogoriranie emesigo nari torakine egesaku kia mambia. Amareta ane ngorwa korwa Jasika Kasungura, Nyasaye oyio.